Twon ango ma waromo cwalone? Me cwalle ka climate change, ka alokaloka me piny tye bapat, affecting mon ma loyo. Pingo? Pien weko wacci ka jalo dong gine ceng tye ka ryeny ma nongo cam pe i poto, in macalo omegi lutino nyo dako myero iyeny cam me pito family ni. So there's a way ma alokaloka me piny nyo climate change affecting mon ma loyo i neno wek. So kombeddi bulu ma gitye ka a ki i Horn of Africa, Central Africa, East Africa guketo cinggi kacel kacel ki dul me Oxfam me neno ni kicwalo dwono i kit me lweny i kom alokaloka me piny. Gin aye ni winye ber mada tutwal ni pien lutino matino aye tye iye. Lutino matino gin ma pire tek aye ni latin matidi ka otimo gin mo ni wiye po. Eni pe lutino matino, bulu, bulu dok nongo pe gitino tutwal. Bulu ka gutimo, inge ni we have the national action plan pa bulu on climate change.

Let me tell you the best activist combetti jo malwenyo pi twero pa jami mogo mapat pat ikin gang tye bulu dong ngo ma gimito gimito support from the leaders manyuto ni influencers myero obed tye the bulu bedo calo lukut bila ludito dong bino ka neno ngo ma tye ka time ki dong ngo ma mitte in that process we will be talking the environment ngo mukene ma time ni they are like role models awaci lacen ca ni The best person matye ka timo campaign on environment for Uganda now is King Oyoo. Tye bulu, pe tye bulu, pe dong odongo ni is above adulthood, bene mak pe tye ikine tye ikin lutino. Is in between transition. Dong me neno ni en okato ki campaign ma mege ni waci want to do one million trees in Fort Portal.
Rwenzori. So inongo ni atye ka kelone me miyone ni examples ni role models konyo kelo influence pien karone keken cito ka pito yen tye ka waco bulu ni you need to plant the tree ento inge mwaka abic myero ibed ka neno ni yen eni tye ka dongo ki ning. Dong kiket ni million acel pa dano opito yen ema inge mwaka abic dano mo ogwoko yen gi ni inge mwaka abic latin matidi

Exactly so what are we talking about here ni we the young jo ma tino gi dwong now kelo ryeko moni nyo gin moni ma titidi mere ma tidi i wi dano me kelo aloka loka ni we need to be innovative ento ka kiwaco mere abwaja ni ki pit yen trust me pe ni atye ka cac we had what we call the gulu go green campaign dano ngweco ki pito yen kit mo keken Ento. ento kombeddi ma atye ka lok-ki gulu go green dong orweny mwaka abic abicel angec Bene pe ki running. Ci yen Pe i romo cito ka nyuto yen mo acel gulu ni eni ki pito i street mo twi because out of gulu go green. The campaigners, the crusaders are there. What is the problem? Gi timo gulu go green ka gu raising cene gu timo gin ango? Gi cito gi wilo mere yen ma ge wilo ni. Ento i wilo yen ma ki pe ka gwoko ne ci dong gwokke kene. That's the problem.
Yen kere romo dongo kene i bunga ento. No no eni we are talking.
Yen me city eni dano woto ki nyono. The beautification we are talking about trees in the town. Ki nyono ma pud ki tino. Ki tye waco ni we should have a park cito ci nen kong ka underground kit otwo kwede otwo ma pe ineno gin mo keken apart from the old

These beautiful trees ma inongo ni kiketo tye i kine, ento ma megwa ni everything is just plain ci gwoko kabedo murumo wa pe mito lok keken mito lok mito cene mito gwok mito kelo ryeko i wi bulu ca wa weng ka kumeno ko no. tweyo maber tutwal pat wa i medo anyim kombeddi i lok mukene i kit me kabedo ma orumo wa dok aye kombeddi ki ka ma tye kati ki lok me ryemo dano ma gitye i ngom me dago pat wi po i kabedo ma kilwongo ni Luigi ka nino ca giryemo iye dano madwong ma gitye kabedo i dago pangi pingo ka dano pe giniang ni ka ibedo i dago nyo itimo settlement i dago effects ne cito kadi pe affecting in affecting jo mogo ma gitye surrounding ma begi pien nongo pii macalo pii myero oyeny kore ka ma omyero owot iye so kombeddi minister ma neno lok kom nya i lonyo mego Anita Evelyn tye ka waci dano ma gitye ka kwo nyo kabedo i dag tutwal en macalo investors kibineno ni myero kinong kabedo mo ma kiromo kopogi iye wek gin gucit gutim gumedde ki ngo? ki biacaragi nyo ki investmentgi i ngom ma nongo pe tye dago. Eni dok winyone ber pien pol kare investors ginyayo cene pat gimiyo tic i cing lutino wa megwa, jami madwong mabeco ma gitimo. So ka pe gimiyo igi kabedo nyo settlement parks mogo nongo ca okene giromo cito i dago ma megwa. So pire tek mada ni komiti ministry eni onen lok me kwanyo kadi bene ni itye timo gin maber myero pe i settling i dago pat.
Ka gu loko ma gu following ci ber. Peko pol kare ki neno ma lubbe ki ngo ma nongo kato ki news papers, the news media. We have written so many of these stories ma inongo ni pol kare inongo ni lunya lim tye ki dwan madit loyo wa anywali me lobo enio. Why? Because Watye ki leggi moni ma leb munu lwongo ni puppets. Dano weng gudwoko level gi o piny pi level me nongo cene. Ni ka pud aromo pwodo gin mo ki kany, who am I? Tye jo mukene ma dwon gi tego ma kit itim gin ango gi dong nongo kit ma gitye kwede ni. Ngo ma atye ka waco ne? Atye ka waco ni cito kabedo i dago Inongo bene ni kitimo need assessment, kitimo environment impact assessment me neno ni ngati ku oyubo ginoko man i dago peko onongo wa obedo kwe. Ento pud ibinongo atura kadi ka kigeng ki ning wanga kong kiketo gin mo, kadi ka kicit kimuk ki muku mere me royo kiwaco ni reyo rem mo i dog dano ni, kimuku odi mogo iwinyo ni we have demolished this and this, kimiyo dwe adek, angwen, abic, inongo dong kiumo ki bati ma in icito ka wii po ni ot tye malo, ot otum mo. itimo ngo? Impunity ma ni atimo nyong onyo watimo kor gibo timo ngo? Gibi timo iye ngo? They will talk and keep quiet. Emma, gin eni tye ka neko wa. Abinero gin otime i Gulu. We had a RCC me Gulu, a very young man, Rwot Lonyo. I nget Cinabel, Lalonyo mono obino kenyo tye ka onyo gweng ki bino ki umo odi wo acel. Odiko con ki co ki cako onyo gweng ki tye ka mito yubo petrol station. Ngat eni ki kwanyo ko?
Rwot olonyo cito ki tim ma mege ki bulu kikome en. Ma wigi oyoyo yamo ki goyo gin i dako abic wa bati ma nongo tye kenyo bene pe kingeyo wa ngo ma ocito Pien in bulu kekoko i nget otiyo ma Cinabel megi kenyo gucito dago, kwede. peta peta watung i posta kwir. That is Pejestrim.
En aye kilwongo ni Pejestrim, ocako wa ki En cok ka ma office pa Baha'i tye iye en aye ka ma Kaunda Ground tye iye ni. That is the only it's almost kelle mono ki kome kilwongo ni Ramza site ni ka nongo Gulu city bedo maber kenyo nongo bedo ka nywal pa owalu gi Owalu bene eh ineno ca okene nongo gibedo exactly kenyo do. nongo bedo ka nywal pa owalu gi ki gwoko maber and that is now what takes the green belt ma nongo weko Gulu bedo maleng but because the people in the system don't understand Ni Ramza site nyo site ma kumeno omyero ki gwake, gi neno ne calo en i yugi. That's why even the maintenance is not well. Dong ngo ma omyero ki tim? Myero ki nen kit ma ki gwoko kwede maber. Ento tic me cito ka gwako ne mito jo ma wang gi twolo. Dok dano ma tye ki ngec calo komedi gin o atir. ma en me cwalo ngec madit pien jo okene bene pat pat ca okene bene iloko nono nongo gi gitye i offices madongo nono ento ngec me kom jami egini bene peke ineno wee. Lim aye tye ka balo dano ya ema lim dano nongo cene ka gunongo cene ki by passing jami mukene wigi wilo the cardinal responsibility kabedo mo orumo wa eni ma wan ogwoko ni calo dark green belt nyo page stream meno ni Is that's the only beauty of gulu. In ibicito ionyo gotti kenyo ibiketo petrol station eno iceno ibitiyo i giracene ento at the end of the day kot ka dyeko bino ocito balo odi pa jo mukene ma tye kany-nyi pien ka in dong iumo kenyo ba repercussion-ne dong tye i ngeyi kuca nyo anyim kuca pien yo kakatone dong pe, pii kakatone dong pe. Me acel, kato pa pii pe, me aryo lee makwo kenyo or the ecosystem no is destroyed at the end of the day en ji mogo matino tino ni en aye kelo peko and peko ma dong bino it has a flash back impact oweko ineno ka watye ka loko ma eni wan oloko matek nongo wamito wanen kita jami olokke kwede yes. Pire tek mada ni dago i kin piny. Kombeddi ki tii. Ento part ma pire tek i kombeddi me neno ni investors ma kombeddi megi Anita Evelyn Anita ma loyo ministry of investment en ki neno ni ki kwanyo gin pien lulonyo dok onongo wan pe waromo doro gi neno weng ni dok gi dongo so ka ministry ki kome aye tye ka time neno ni ki kwanyo gi ki dago dok me olo loko loke winyo ni ber. Just just to loop in ni ineno wa Emma Uganda investment authority Wan obedo ka lok i tum mwaka mukato cani ki setting all cities have industrial parks. Dong ka investor moni tye ka bino nongo nga omyero omi i ngom it investor? Gamente. Gamente tye ka miyo ngom it investor nyo ka investor mito keto project ma mege nongo myero okat ki i cing nga? Gamente. Why does the gament again reverse to take them to the wetlands and not give them land to the industrial park. Ento. Combeti One Vision Group calo kampani, wabito ka, wamito ka yenyo ka ma, a, a printing press, ka madit, office madit. Ineno ka ma kiterowa iye. Amaa. Kiwaco ni, Ngat a mito keto lim i kom lobo-ni bene me medo lim, me medo tic ki ngo-gi-ni, cito Namanville. That is the solution. Ka wan anywali ma kany kitye ka cwalowa kunu, moni mua kunu ki kwer ki kwen dok ngo ki kor cen ango ma tye ka bino kwede ma dok pe kiromo tere i nama bene ni? Adada. All investors must be put in one central location. Wan mua tye ka mito ticwa ci inyo tic karacel. Jo ma tye ka tic should find easy access. Biacara matino tino kicwal kunu wek kimed cene. That is the way forward. We don't need any other thing.